a ri kaidze na havha ee eh vhathu vha vhaimbi yeah vhuhosi vhu a konḓa ndi zwone no zwi vhona vhuhosi ha venḓa uri ho fhelisa hani thi Mhm. Eh, zwino hu na ḽiṅwe fhungo ḽine na vhewe vhaimbi ni khou thoma uri bora ni khou thoma u somu fhafhaḓa ri khou ni vhona ni khou pfha dzi astropes navho thoma u songo nyago to fhafhaḓa pha ndi nṋe king ee ndi nṋe king ya rap nahone ndo guma uḽa ṋama nga 2018ri na dzi video dza musi u khou ḽiwa ṋama ne vhathu eh, ra ri khombela uri na vheo vhaimbi eh, mafhungo a vhuking tshelani kule nao ndi zwone ngauri vhuking vhu a konḓa um eh, tshekani na na na na kha territory ya vhune ya vha vha khou kona u ḓivha definition ya vhuking irene let's let's let's le- let's unpack this Yeah. king arthur arthur mafukati Mm. hezwo tshipfi ndi king ya kwaito sumba zori ndi vhathu vhane vho thoma na kwaito a tshi thoma na kwaito a vha muthu ene o survival tshifhingo tshilapfu ri tshi ḓivha identification ya kwaito through arthur ndi ngazwo namusi a nga ḓa muṅwe muthu kana a ḓa zola kana a ḓa kha spanyoves a vha koni u dzhia title heiḽa ya vhuking mm. houḽani a ene a nga namba pfhi the best of all time mara a ni koni u pfhi king king ndi muthu o tumbulaho zwithu na wana uri zwithu zwo o zwi promotesa na wana uri role ya vhutshilo hawo vhunzhi yo fhelelesa nga maanḓa kha hezwiḽa zwithu zwi tako zwi fhaṱa ee ngori houḽa ri to mu ḓivha a kha ḓi to dzula hanefha a tshi kha ḓivha na ane aḽa mabongo ḓiretse yawe no hayethe muṅwe na ah. muṅwe u to bvisa singili ndi king

ri khou nika a vhu ambiwi ngori na vhukhingi ha lushaka lwa eh, a vhu thuvha hone zwino eh, muimbi muimbi nga cd nga cd tharu i'm a king no thoma eh. lini vhokhulumeshe u na vhaḽa vhathu vho no pfi vhokhulumeshe ndi vhathu vhane ro ḓi vha vhona ni ndi vhone vhathu vhane vha vha tshi nga zwi ambara zwitendanyana ngauri zwa sa thu vha popularmara ri khou mara ri khou ri mukene a ri khou amba dzina ḽa muthu vhaimbi vhoṱhe ni vhone tshithanga tsho no nga root boy kids tsha hone tshi khou tou swika muno na pfa tshi tshi vho ri nṋe ndi king I'm a king I'm a king eh? ah ḓo ḓo tshi ri ḓela nga fola vheiwe mu ah, eh. ḓo tshi ri ra zela eh, vheiwe ndi kale ri venḓa history ya venḓa ri a i ḓivha ni khou ri tshinyela history vhana vha mukalani vho nyaga uri confuse ni tshi vhona vhathu vha ḓo documentary history ya fhano venḓa hapfi king ya nthu ya ya rap ya venḓa khoula muthu ano imba nyimbo dze dzavho asha na vho davido eh? no ndi khombo ni ni ni ni king ya afro pop ṅwana wa mukalaha ho funa ni songo ya kha rap before we can say you are a king punchline oh before we can say you are a mm. king mm. vhuhosi ha shango lanu ono succeedana Yeah. mu king aba bad ono succeedana before we can declare uri yeah livu or mboso is a king yeah ri khou ri khou ni kaidza afha nṱha kha vhuhosi ha shango ḽa vheiwe Mhm. ho no dzudzaneana Ah, zwino yeah. arali vhuhosi vhu tshi khou balela vhavhusi Yeah. vha malofha Ha- ha- ha- ha vha tou vha ini king wasidi ha vha tou vha ini king ni khou pfa

hae before ni tshi nga ri ni king ya ni venḓa songo ḓi onara vhuve vhuking ha vhavenḓa ho no dzhenani hayi zwino ini ni dzhenela hani vhuking king ya vhavenḓa i sathu i tshi kha ḓi to lwa natsho tshidulo hu tshi kha ḓi to lwiwa na tshidulo tsha vhavenḓa ini ni vho takuwa na ambo ni king

ri khou vha vhona Ni hanefhaḽa vhaphandi. ṱhenḓo mavhaphandi Eh, guys ni vhaphandi don't call yourself king Ḓi- vha na maṅwe maḓirese Vhaphandi. mahulu ndola muthu ndi muthu ane No. ho funa u ḓi tou thoma nga zwiḽa zwifhinga zwa dzi raga if mini raga mini dance hall ee ho funa kha zwe zwiḽa zwa dzi dance hall no. you would have yeah, we could say something because we don't have that genre much of, of, of it around here so mara kha re ni khou nyagwa amba nga van rap

vho ḓivheaho vhuhosini vha tshe vho dzula vha tshe vho dzula na inwe ane na khou ḓivhidza na khwine eya ine ane na khou ḓivhudza khini yeah na khwini yeah. eya yeah. khwini naye a tshi khou ḓilwa no dzula yeah. kingi naye vhane vha mafhungo khwini eh, king unga odzwa Mama- he- he mbosi. mama singo mahulwane hunga lisingo lihulwane lo ri u dzula kha tshidulo tsha fhisa zwo dzula Hani, hunga li-

a tshi khou to ḓivhea a tshi khou to ḓivhea o vha vhona vho ḓivhea uri ho itea yeah a ri vho dzi clear it is what it is vhosi vho a fhisa venḓa a hu na khwini a hu na king case closed it is what it is you already know yo khamusi ndi dzi king dza maaice